Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn. Renault Malta. Pizza Hut. Amrita Footcare and Wellness Centre. Valletta Glass. Ferrara Casa. Majoka Spas. Positive Parenting Malta.

Where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with three irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. Ira Losko, kif in? Jien tajba inti. Jiena tajjeb ħafna u l-onet nirringrazzjak tal-li ġej tawwek. Grazzi tal-istedina. Ovvjament jiena il-insegwik ħafna u naf li ilek naħseb iktar minn 20 sena mhm, fi xena mużikali, jina niftakrek anki meta kont fil-band tjara. Allu vera. I mean, jina, ikbar minnek, allura niftakrek zgur. Illum il-ġurnata t-manager li l-ek nifsek, mhm. għandek xogħol full time, mhm. mama ta' żewġ titfal żar, u l-ewwel domanda li ħansaqsik kif irnexxielek? Naħseb illi palma jagħmlu ħafna nisa oħra u ħafna rġiel ukoll fuq kollox. Planning is essential illi tippjana. Ħafna, ħafna, ħafna. Imma kellek to-do list. nagħmel ġieli to-do list minn xi waħda organizzata eżaġerata, taf ġifieri, imma nikteb għax inkella ninsa u nagħmel ħafna alarms ukoll. Il-mobile tiegħi dejjem bl-alarms ħalli niftakar. U li jkollok support system tajjeb ħafna wkoll, dik hija vera importanti fl-opinjoni tiegħi, illi sfortunatament mhux kulħadd għandu dik il-luxury. Mhm. Jiena fortunata li għandi il-ġenituri tiegħi jgħinuni ħafna, l-inlos tiegħi jgħinuni, u ovvjament xonu jiena we, we divide our time speċi ta' xurtjati għax u għandu l-biznis tiegħu allura u jista' jaġevolani iktar, fimt? Għax ovvjament, meta, anki meta dejna ġejna biex nirrekordjaw, inti kont vera msifra ħafna. U għekat tapprezza meta persuna ikolla ħafna x'tagħmel, però mhm. dejjem jirnexxila issib il-moment għal kollox. Because you're also a, a, a, um, a hands-on mummy ħafna. I try to be, eh, niprofa. Inħoss li hija importanti ħafna li nkun preżenti fil-ħajja ta' tfal tiegħi. Jiena Kont ixxurtjata biżżejjed illi jkolli it-twenties tiegħi kollha u t-thirties, kważi sa nofs it-thirties, li nagħmel dak illi rrid, speċi ta' you know, nagħmel ħafna esperjenzi fil-mużika fil-karriera mużikali tiegħi u nagħmel affarijiet oħra. U mbagħad ġie Harry ta' 35, jiġifieri mbagħad. Daqsi, eżatt kont. Vera? 35 kont. U mbagħad isni għadt lili nnifsi jiena vera nħobb dak li nagħmel professjonalment, imma din hija xi ħaġa li dejjem xtaqt li kelli, li jkolli familja. Ma mhm. kontx daqshekk ippjanat għalija fil-verità, x'kont għadni su, mhm. you know, qed naħseb fil-karriera biss u t-tfal jisom dejjem kienu hemm, imma kellu bżonn ikun hemm dik il-persuna partikolari biex taqsam ħajjitha miegħi. U li inti tgħid issa l-mument ukoll. Eżatt, għax jien kelli ħafna relazzjonijiet u relazzjonijiet twal kienu, jiena li għali ħafna, jiena li jew. Eħe li jew. Eżatt. So inti taf li aħna relazzjonijiet nħudhom bis-serjetà ħafna. Iva. U dejjem kont inħobb il-ħaddieħor u ma kienx tkun dejjem reċiproka l-ħaġa. Kena tkun naraw. Di xaġa ma tkellimniex fuqha, imma x'kellu xon li ma kellhomx l-oħrajn. Naħseb illi l-ewwel nett jiena nħobb nuża l-espressjoni the stars align sewwa f'kull ħaġa fid-dinja professjonali u fid-dinja emozjonali wkoll u personali. U inħoss illi xon kien f'pożizzjoni f'ħajtu fej urit illi kollu familja u jissetilja U nimmaġina li sab persuna li iħobb u jista' jagħmilha magħha u jiena ħassejt li u tani dak li rrid, tani s-sigurtà kien kien kont inħossni safe ħafna miegħu. Ħaddieħor kien joqgħod jilgħab il-logħob, fhimt? Li per eżempju jħossu illi ma nafx. Tkellimna fuq għadi fil-fatt. Ma ħankellmek fuq aktar tard imma s-salat jitkellmu kellek kellek ehm, mela, inti ovvjament mara sabiħa ħafna. Thank you. Ehm, I, I take the, the, the compliment. Ehm, ovvjament kont popolari ħafna u naħseb qanqalt He naqra ejra forsi f'ċertu Ikun hemm naqra insigurtà wkoll u naqra maturità wkoll. Eħe, nemmen illi l-affarijiet kif kienu mela nibdew minn hawn. Jiena qatt ma ħassejt illi jien nara li l-nifsi pala jiena ira le personali, ġifiri ma narax li l-nifsi pala ira losko fuq il-palk. Dik hija persona Miex persona falza, hija persona ta' vera, ma hija persona li jiena jiswiċon. It's another version of you. Eżatt, verżjoni oħra tiegħi. Verżjoni oħra tiegħi. Illi naħseb dawn in-nies li kont noħroġ magħhom ma kienux jifmuha dik il-ħaġa forsi. Forsi joħorġu miegħek u kun ikunu naqra proud li jiena bejt ħalira l-osko. Kien hemm dik ukoll, jien kont ninduna li pereżempju xi ħadd joħroġ miegħek mhux għax verament inti t-tip tiegħu, mhm. għax speċi ta' jrid jidher, fimt? Mhm, mhm. U nibda ngħid jien ma rridx nidher irid jidheru. Tipo, taf kif? Eh, jien mek, ma qatt ma kont persuna li naf nidħol like arawni, arawni, wasalt. Għax forsi dak li kun jgħid il-tfajla ħelwa minn jaf kem minn jaf kem kien faċli għalli għaj kolla relazzjonijiet, pero hemm mbagħad id-bat, batijiet, imma hemm il-disadvantages, ha? Hemm il-pros u hemm il-cons. Exactly, hemm il-disadvantages, għax għat li per eżempju kellek boyfriend partikolari, mhm. kien jiprofa jġelek tħossok jisu ħażin. Eh, le, mhux hekk, dik mhix xi ħaġa sabiħa, jiena ma nafx, imma anke f'relazzjonijiet ma' nies oħra li mhux qed noħroġ magħhom jew miżżewġa magħhom, jekk inti ħabib ta' xi ħadd jew ħabiba ta' xi ħadd, the aim is to develop the friendship u li inti taf li dik il-persuna qed hemm għalik, jiġri x'jiġri dejjem hemm, you know, li taqsam il-mumenti sbieħ mhux li Ta' parsi inti ħabiba ta' xi ħadd ieħor, imma tgħir għaliha pereżempju, jew tqgħod tagħmilha ħajjitha miżerja, jew viċe versa, whatever. Dawk mhux relazzjonijiet sbieħ, ma nafx, jien naħseb in-nies li huma hekk ikollhom naqra rutella nieqsa fuqhom ta' għax ma you know, l-isbaħ ħaġa fid-dinja naħseb hija li jkollok il-komunikazzjoni ma' ħaddieħor illi tagħmel Tagħmel l-esperjenzi umani ma' ħaddieħor, ikunu x'ikunu, you know. Jiena xi ħaġa li tgħallimt huwa li xi kultant meta bniedem ikun jgħir għalik, għax ikun hemm xi ħaġa fil-karattru tiegħek, ħa ngħidha bl-Ingliż, skużawni imma mhux qed infittex, mhux qed insib kelma oħra, but You threaten a part of them. Ah, aha. Allura, iħarsu lejk u Mm. jaraw bniedma p- per eżempju konfidenti. Mm. Ma jkunux jafu fil-verità x'ħafna minna nidru konfidenti ħafna. Mhm, mhm, U ma vera. mbagħad em, għandna għandna il- il- il- il- il-problemi tagħna ħa. Pero ġili Em, perspettiva u koll Eħe, naħseb. u jaraw il-perspettiva tiegħek, il-perspettiva tagħhom tiegħek tkun li inti pereżempju konfidenti. Ikunu nies li jixtuqu jkunu kunfidenti. Allura minflok jgħidu, Aħ, Kira kemm hi kunfidenti, jgħidu, Hi xi dwejqaq fiha kemm hi kiesħa. So xi kultant nemmen li u iktar ma nkunu iżgħar. Eżatt, hekk kont ħa ngħidlek eżatt. Il-maturità tgħinek imbagħad illi tinduna dawn l-affarijiet. U pereżempju jiena ħassejt tul il-karriera tiegħi u tul il-passaġġ tal-karriera tiegħi illi Meta kont iżgħar kont naħseb iktar trett imħabba din il-kunfidenza li kont niżibixxi fuq il-palk. Però mbagħad eventwalment iktar ma kbirt u wara li kelli t-tfal, kelli dan il-grupp ta' nisa li ġew dejjem jibgħatuli l-messaġġi wkoll on social media u hekk. Jiġifieri qabel ma kellek it-tfal qishom kienu jħarsu lejk li qisek ħadd isir ilhom. Ma hemm ukoll, ħa ngħidlek x'kienet ukoll, aħna pajjiż żgħir. jiena ħan kompaċivel, ħadd ħa ħajkun paċivel, tipo ħakunu parti whatever. Eżatt, eżatt. E, ġifieri aħna mill-istess pool ta' rġiel. Eżatt. Kien ikonna. Vera, vera. X'nażlu. Huma mill-istess pool ta' nisa rridu jgħal, ġifieri jiena e, jekk jiena ħriġt ma' dan bat jien naf ħadd ħorġi u ħareġ miegħu tipo dawn l-affarijiet taż-żar. Eżatt. Però qed tgħidli li eh, wara li kelli tfal. Eh. Ħassejt li so I tapped into something else. L-ewwel nett inti tinbidel bħala persuna. Jinbidel anki l-istatus tiegħek li jinbidel. Eh, eżatt, ikollok rol. Ma ħassejtiex int. Għall-ewwel kienet diffiċli ħafna mm. lija, x'ma ovvjament kienet xi ħaġa vera ġdida u kulħadd jirromantiċizza pregnancy u. Ħadd pjaċir fil-pregnancy. Le. Le. Le. I mean, saċertu punt, mux ħanajda. Sejtek guilty li ma konx Għax inti iva. semmejt il-kelma, din il-romantiċizmu li kollok li pregnant, li kollok mhm. baby, inti kif eċta, xina ma xtix tajja mela. ħafna. Jina l-ewel netta il-fatti li ma kienieċ pjanata, dak diġa l-ewel xok, sowa. Tini xok kien li wara 14 sena deċidejt li nerġa. Iva. Niħu l-pass biex nidħol fin-National Final. Fil-fat jina kon ħansaqsik, ħanerġaw morru l-ura. Eh. Għax dik waħda minn domandi ma iżna qallibna kollox. U ma importax. X'fett illek erġajt talt? What changed your mind after 14 years? U nerġgħu morlu la pregnancy. Le, ma, it wasn't a change of mind, ta' dejjem kienet hemm li so, ah, xi darba vera nixtieq nerġa' mur lura. Imma l-festival kien inbidel mis-sena li mortina fl-2002 għal snin ta' wara kif kif ħadet sem Lorin għalija kienet il-catalyst. Kienet jisara, this is a nice sound, id-djar ta' disketi ħarsu lej l-Eurovision. Kienet hekk. Xi ħaġa li għat. Xtaqt nagħmel. Xtaqt nagħmel għax anke Huma professjonali sal-aħħar, I mean, huwa show globali li titkun ġuġ biex tajt I wouldn't want to be part of it. Exactly. U għat li l-nifsi if the right song comes along u għandi team tajjeb u whatever, you know, nkun interessata li niparteċipa fin-national final. Mind you, fis-snin ta' qabel ġifiri kien hemm dejjem ikun hemm il-PBS dejjem qed biddel l-affarijiet so Ġieli darba saqsewni inti tinteressa ruħek kieku pereżempju nibagħtuk imma It was Li- a- the stars weren't aligned. U hija xi ħaġa li titqgħod attent minnha wkoll. Jiena dejjem nara l-perspettiva tal-udjenza, l-perspettiva ta' artisti oħra wkoll. Ma xtaqtx li it, it adds to the pressure as well. Muxek, muxek. So, jina, f'moħħi kienet, you know, national final, if it has to be, it will be. Imma mbagħad ovvjament xi three weeks qabel naħseb skoprejt li jiena pregnant, ġifieri għalhekk kif kif ta' għax jaħsra wkoll moment li moment li suppost huwa vera sabiħ. Sabiħ, u inti min jaf kemm Il-hormones tiegħi kienu all over the place. Ġifieri, probabilment, jiena hormoni li imbati ftit, so mhm. ma kienieċ. Xoni ġifieri. Ma kienieċ eh, the ideal. Um, so ġifiri, I blame most of it on, on the not thinking straight on the mhm. hormones. Mm -hmm. Imma ovvjament I was very happy ukoll imma mbagħad meta bdejna bil-points hemm dak il-meme qed hemm jiena naħseb bil bil bil dik niftakru. Ila d-dejt. U speċi ta' nisa għalfej miex qed tifraħ. Għalfej, miex ferħan. Minn moħħok dak il-ħin. Eh, eh, xej, u li ħankun five months pregnant fuq il-palk u li eh, ħajkolli balġu. X'tagħmel? Mhux li I won't be able to do it, ta'? Mm. Ma li tbiddillek naqraw, ma se tilbes, se tagħmel. Għax inti taf ġitek pregnancy. Eh, eh, mela, seta tkienet eh, jina fuq ta' stonku galor, ta' fetwa li leħni. Fil-verità kelli second trimester tiegħi li konti snin superwoman, eh, għaddejja. Tal-ġen. Askas li kelli baby. Ija dawk it-taraċ, għax fej konna l-arena kienet il-palk kien qisu isfel u mbagħad hemm xebgħa ta' raġ biex titla' fuq. U kulħadd dik tal-Armenja hi veta tnej tnej kienet titlagħhom it-taraġ għax qisha aringa. U jiena u x'jien kont nilbes il-libsa Harry kien jibda jagħtini hekk għax kienet naqra ssikkata. But it was normali, I mean jien niftakar il-gajni tiegħi kien qalli Mhux ovvja li tista' tmur il-Eurovision qalli isma' n-nisa fl-Afrika jimxu ma nafx kemm il-mil ta' bil-xajdulu tal-ilma fuq rashom għaliex qed tagħmel l-għaġeb. Ma jien naħseb anki forsi inti bħala persuna x'qisek looking at you, you know, persuna li tħobb tkun dejjem l-aħjar li tidher u speċi ta' naħseb kien hemm parti minnek li għad. Jiena nħobb, ħa ngħidlek, l-ewwel nett meta nkun fuq il-palk, nħobb inkun ċertu size u forma u shape għax tgħinni biex jiena nagħti l-aħjar tiegħi. Meta jkolli satè għaddejja. Mhux hekk, għandek bżonn. Anke għaraq. Mhux hekk. Meta tkun naqrirqaq toroq inqas. Inqas, vera. Imma jiena ġifieri ngħidha biċċ il-qudiem, every shape and size I love. Nammira. Mm -hmm Inħares lejn ħaddieħor u napprezza s-sbuħija f'kull shape u f'kull size. Jien għalija nħoss li health-wise u. U inti jħossok l-aħjar? Jien nħoss li aħjar dan is-size kif qed issa. Mhux pregnant. Però you went through with it. You have to. Mhux li n-natana dak id-don, ma taħx l-irġiel. Kif qegħdin nitkellmu fuq l-Eurovision? Mhm. Batna lil Sera. Sewwa. What's your opinion? X'inhi l-opinjoni? I think tiegħek? she's an incredible singer. Il-performance tagħha, il-prestazzjoni tagħha kienet inkredibbli. Il-team tagħha kien naħseb vera tajt. Is-song ma kienitx il-favorita tiegħi ma dik hija xi ħaġa opinjoni personali. Kellim ta' wat. Eżatt. Għax naħseb illi hi tanti brava, tant għandha leħen tal-ġen li song per eżempju oħra iktar forsi li showcases even more her vocal capabilities. U will just showcase her talent more. Il-prestazzjoni ġifiri għamlet showcase kbir ta' talent taħħa din it-tifla id-duru ta' I mean upside down and still singing and belting out the notes ġifiri ma neħila xej mill-prestazzjoni taħħa. Il-Eurovision sar illi hu, it's a very very tough competition u naħseb illi il-finanzi huma parti kbira. X'aħna, x'taħseb li bħala Malta x'għandna nieqes? Mela, jiena ħa nitkellem dwar. Fl-opinjoni tiegħek, tajjeb. Ora, jiena ħa nitkellem dwar ir-rebbieħ ta' din is-sena. Jiena meta smajt ir-rebbieh ta' din is-sena, sejna ma segwejtx mill-bidu, s-soltu noqgħod nismagħhom hekk bil-mod, noqgħod nisma' l-album, u noqgħod nara, you know, what everyone's offering. Din is-sena rajt ix-show naħseb dakinhar stess jew rajt is-semifinali fejn kien hemm Sara u rajt is-semi l-oħra wkoll biex hekk noqgħod nara. Spikkaw għalija il-persuna li rebħet, Switzerland, Il-Franċiż għoġobni ħafna vokalment, però mhuwiex stil tiegħi imma vera talented, beautiful, beautiful performance. U għalija spikkat l-Irlandiża, avolja ħafna nies forsi jrawha bħala whatever satanika, Jien nemmen illi spikkaw għax kellhom xi ħaġa kompletament oriġinali, unika u differenti. U dik hija verament diffiċli biex ta' you achieve it. Għax you have to think outside of the box. Yeah. Però fil-verità, em, the Swiss boy did not really have to think outside of the box, għalfej. Għax hu persuna illi Ma nafx, jiena ma qrajtx estensivament dwaru imma jidher, mis-song stess ta' Three Minutes, jidher li hu kellu din il-battalja interna miegħu nnifsu ta' kif ħa joħroġ, ta' ta' fejn kien fuq l-ispectrum. So jiena ħassejtha minn dawk it-Three Minutes biss. Minnu jitla' fuq dik il-balancing x'għidulu, mis-song kif kienet, mill-kliem li qal, Ġvi taħseb li forsi għanna nkunu iktar autentiċi, forsi. Jow, mm. ħanajdlek eħe, yes, imma ġili biex inti ssib dik l-identità artistika, forsi mintix ħassiba meta għandek 16, 17, 18, imma meta ssiba u meta tiġi, That is when the stars aligned for you. So it's timing as well. U hija unika mbagħad u. So per eżempju, ikun hemm artisti li alright qed jieħdu sehem fin-national final tagħna għax ovvjament it-tir tagħhom huwa illi jmorru jagħmlu suċċess, jiġu lura jkollhom karriera. Ovvja. Dak huwa l-ewwel tir. Il-ħsieb, mhux hekk. Il-ħsieb. Imma inti meta qed tgħix l-esperjenza tiegħek artistika, ħadd mu qed jgħallimielek, you're going along, you're going with the flow, you're learning the ropes alone. Mhm. You know, ġifiri, mu ma jamlu xej ħażin daw l-artisti li qed jipparteċipaw fin-National Final u qed jitilgħu pereżempju b'song li Isra didn't work this time, Mhm. They will realize, ġivi, in, mhm. in future, naħseb jena. U jisibu iktar li l-om infusom. U jajdu l-ostra, like, diska per eżempju, you know, jina, per eżempju, ġili għatta meta kont friċt. Eh, eh, we love you long eh, time, per eżempju. Għat sillallu din id-diska kiku, per eżempju, morna l-Eurovision bija, hmm. kienet tkun differenti bizzejiet, you know, forsi, li mhm. tamel xaħġa, ma nafx, forsi, iva, forsi le. This is my opinion, ġifiri, qed ngħid fuq innifsi. Mhm. Inti kont kontenta li kienu bidlu ilek id-diska? Ngħidlek ma ma dejja ara, ma dejja għax again hormones. So imma eh, Walk on Water oġbitni ħafna bħala mhm. kanzunetta, kemm ilin kienet oġobni wkoll. Imma ma nafx naħseb jekk nirrispondi ħankun qed nagħtik risposta vera hekk like floaty whatever. Mela. But no, I was happy with with the, the whole thing. Għalija l-staging stajna morna oltre. Imma in hindsight kulħadd Bravo. eh, mhux hekk tara l- il-prestazzjoni, tara minn hemm eh, madwarek, għalhekk għalhekk ir-rebbieħa huma rebbieħa għax ikun ikollhom foresight. U hekk għandhom. tgħid. Aha, aha, aha. You know, Ikollhom dik xi ħaġa li ovvjament kif għadd inti minn dawk il-kanzunetti kollha iċċun bajt inti l-iktar wieħed li mhux kien hekk. favorit U li inti rebaħ. tkun taf, meta inti toħroġ b'xi ħaġa tajba u xi ħaġa oriġinali u unika, tkun taf tajt Diħa tifqa. That's, that's the one. You know, un bat ikollok il-konfidenza u l-vision u everything that goes with it, everything else, ħattijħor minn barra ħajaħseb how clever, jew l how, how maybe this is a gimmick, but I think the talent is meta inti ma tamilix gimmicky u tkun tant autentika u tant ġit normali l-ħaġa li, you know, it's, it's just there. X Factor, ovvjament inti parti kbira minn X Factor. Mhm. Pero ftit eh, xi artisti qegħdin jerpu l-X Factor, mhm. pero u jitilgħu ħafna fil-finali wkoll. Mhm. Kollhom il-flus, pero ma nisimgħu xejn. Eħe, jina. X'taħseb x'inhu jiġri? Ehm, ħa ngħidlek, ma you cannot pinpoint one thing mm. partikolari, jien naħseb ara. Wan jien nemmen illi xi ħadd li jrid ikun fil-mużika, jrid ikun fil-mużika kosta kollox. Ġifiri, whether he's a backing vocalist first. Jo, ikunx per eżempju ħasem festival u xorta xaħti saqsi ikun backing vocalist u l-ego tiegħu ma jgħid. Hi min issejjer titmur. Fimt, eżin fis-sens it-tnej għandhom il-weight tagħhom, ġifieri inti qed insemmi din il-ħaġa, jiena bdejt minn min backing vocalist, kull ħaġa hija esperjenza, jiena bdejt vocalist ġo band ta' death metal. Tipo x'għandu x'jaqsam jew punk band. You know? Um, eh, le, ma jina, I'm very much, ġifiri niġi mid-dinja naqra ta' rock u alternative, so għalek, imma ju, jina nemmen illi illi jek verament trida l-ħaġa, hemm ħafna outlets fej inti eh, tipprova u tkompli tistinka. U fl-istess frażi ħa ngħidlek li hemm u m'hemmx. So hemm opportunitajiet imma trid tfittixhom inti u trid tkun naqra switched on ukoll. Għax hemm min jista' jieħu vantaġġ minnek ukoll. So you have to be switched on, irrid ikollok il-maturità. B'mod diplomatiku ħafna qed tgħidli, nara fimx, qed tgħidli li one jekk inti trid tkun inti biex timbotta lilek innifsek. Ma tistax ma tistax trid tkun appassjonat biżejjed biex tipprova tieħu kull opportunità. Nemmina wkoll. U jekk iva. m'għandekx opportunità tipprova tara kif ħadd toħloq opportunitajiet opportunitajiet għalik, trid toqgħod attent li ħadd ma jieħu. Eh, mhux hekk hemm ħafna sharks u. Jiqara, jiena ħansemmilek B'wiċċ 'il quddiem insemmih il-Owen Llewellyn. Mhm. Owen Llewellyn kien success story tal-X Factor, fis-sens ma rebaħx l-X Factor, mhm. ġi fit-tieni post, u nemmen illi ma rebaħx għax dak iż-żmien kien hemm l-Eurovision abbinat miegħu u n-nies isom naħseb, ah, you know, ma batux rapper għax eh, forsi issa ħalli għalli l-aħħar ma nafx kemm il-sena rap u kren kellna, ġifieri, fimt? Imma hu it-tip ta' persuna, by the way, he's a fellow Leo as well. Ok. illi mill-ewwel kien hemm din il-hunger in his eyes, meta aħna rajnieh fl-audition, mill-ewwel. Tinduna. Għadna, you know, I said, dan it-tifel irida. He really wants it. U jistinka liha. On at the same time ħa ngħidlek ukoll li hemm min ikun vera jridha imma dejjem isib pereżempju l-bibien magħluqa. Mhm. Fimt? jew ikun marbut jew pereżempju jipprova ħaġa ma tirnexxix u jipprova oħra u ma tirnexxix. Ma ovvjament dak huwa l-passaġġ tal eh, huwa vjaġġ. Ejja nkunu onesti wkoll. Kemm hu faċli hawn Malta għall-artist. Le, mhux faċli. Le, kemm hi faċli. U ħa ngħidlek ħaġa oħra wkoll. Jien għalija pereżempju nħossi li mhijiex daqshekk faċli wkoll fil jiena ġejt f'ħin, fi żmien, fejn isu kien hawn naqra ta' boom sewwa. Meta jien bdejt ma' Tiara kien hemm il-boom tal-live. Kien hemm ħafna live acts u l-bars kollha jridu live bands. U mbagħad ġie naqra l-boom tar-radio. Niftakar il-Terry għalla jaħfirlu illi kien verament mitġennen fuq l-ewwel produzzjonijiet illi jiena u Howard konna semmajnilu. U kien thanks to him, ġifieri li eh, talt fuq ir-radio u U kien hemm ħafna iktar artisti illi mhm. kienu qed jindaqqu fir-radio u eh, l-mużika lokali kienet qed tindaqq kważi ħa, mhux ħa ngħid l-istess persentaġġ tal-internazzjonal, imma kienu qed jibboostjaw. Nowadays hija naqra inqas il-ħaġa, sfortunatament, sfortunatament imħabba probabbilment il-pjattaformi tal-medja soċjali bħal TikTok, ehm, Instagram u affarijiet oħra u YouTube u YouTubers Il-mużika lokali m'għadhiex m'għadhiex m'għadhiex qed tindaqq. Tiġi naqra diluted, hu. Eżatt, fuq ir-radji lokali. M'iniex qed ngħid li mhijiex apprezzata min-nies, għax hi apprezzata ħafna. U naraw mill-festivals li qed isiru, mill-festivals li jużaw il-lingwa Maltija u li huma produzzjoni mhm. lokali. Ġifiri hemm min qed jaħdem u jistinka għall-artisti lokali. Imma ir-radi jridu jgħinuna naqra iktar ukoll. Għax in-nies ħadd fittex il-mużika lokali jekk ħadd tismagħha. Mhm. Jekk qiegħed tisma' jien naf il-minħan semmi Dua Lipa Eh, ma nafx, eh, whatever, l-artisti internazjonali, Rita Ora, Katy Perry, Ovvjament, huma brillanti, imma you know, trid trid tgħin naqra l-artist lokali. Naħseb il-pajjiż u li hu u anki żgħir ħafna. Id-daqs. Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek. u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. Jiena nħares lejk u jien għalija inti waħda mill-iktar artisti lokali li għamilt suċċess hawn Malta. Però it's not even your full-time job. Le. Għalfejn il-mużika mhix il-full-time job? Għax il-full-time job tiegħek you're an LSC. Mhm. Għalfejn, għax jekk mela. ħadd li huwa kapaċi da jagħmlu l-full-time job tiegħek huwa int. Ħanajdlek, jiena nista' nista' ngħid Le, le, le, le, m'int qed tgħid, m'intix qed tgħid ċuċata. Jiena nista' mmur full time imma jkolli mhux mużika biss, affarijiet oħra. Issa sar hemm il-content creation, pereżempju, you know. Mhijiex faċli lanqas, jiġifieri mhix qed ngħid żomm naqra, mhix qed immur naqta' il-blat fil-barriera sewwa. Imma mhijiex faċli biex inti you balance everything. Jiena nemmen li l-pajjiż huwa żgħir ħafna fis-sens, mhux qed ngħid għax there are many dogs for one bone, that's not my point. Il-pajjiż huwa żgħir, so loġistikament jekk jien għamilt kunċert ilbieraħ, pereżempju, Jekk nagħmlu għada, f'xi mkien ieħor. Mhux ħa jiġu l-istess ammont. Kważi min kellu jiġi. Ġie. Ġie. U l-kunċert li ħa tagħmel inti ħa jkun forsi sitt xhur oħra. Per eżempju, kunċert on a large scale. Tiegħek. Sewwa. Kunċert. Jiena ndoqq, per eżempju, affarijiet privati, affarijiet hekk. Imma biex inti tagħmel dal-concerto on a large scale. Imma m'intix pereżempju bħal Ed Sheeran li qed idur id-dinja Le. pereżempju. Le, oh. Le. Jew inkella jibqa' l-Amerika stess. Eh, Inti eżatt, Għatik jekk inti inti qiegħed- idur state to state u ma Mhux hekk. m'għandux għalfejn Jekk joħroġ inti- mill-Amerika. eżatt, jekk inti qiegħda- Anki ġo l-istess state jista' jmur ħames Eżatt, postijiet eh, differenti. ġifiri hemm min, hemm hemm artisti Amerikani jiena waħda mill-iktar hekk eh, Kif taqbad tgħid, affarijiet li nħobb nagħmel ħafna huwa li niskopri artisti ġodda internazzjonali, fim, turizmi Amerikani mostly jew Kanadiżi jkunu. U nibatek il-sabi jara, isimgħu l-di, isimgħu l-di. U mbagħad they blow up, eh, ġifieri. Ma xi kollok Ah, tinduna, ta' you see the eh, fire. U le, huma jkollhom diġà storja, per eżempju, fl-States Tibda tinduna li huma popolari so they're gonna blow up at some point. Imma even jistaw ikunu li daw l-artisti they never go international and they never go past a couple of states around imma jkunu vera popolari. Inti għatta dilek ma jisib meta kont zaħira ħanem Ra ħa nsiefer, ħa nfittex il-popolarità hekk internazzjonali. Qatt kellek, did you ever have that hunger? Eħe, meta, yes, totally, jiena meta kont itturjajt il-Ġermanja għamilt xi tliet snin it-turja kienet xi ħaġa li kienet on my mind ħafna li pereżempju neqpa' ngħix hemm. Mm. Kemm kellek żmien? 23, 24, xaġek. Xaġek. Imma ma nafx, eh, fis-sens, ikun, like I said, the stars have to align. Diġa kien hemm isom il-fliles frasi li at the time, per eżempju, kulħadd irid ikun 16 ma doffi. You know, ġieli kont nigdeb fuq l-età tiegħi, kemm għandek żmien, twenty, mhux vera, mbagħad immorru fuq Wikipedia, għax dak iż-żmien kienet qisu kulħadd irid ikun żgħir, kien hemm ħa ngħidlek, jiena meta kont qed nitturja l-Ġermanja jien, għax kombinazzjoni kont qed nara il-dokumentarju ta' Lou Pearlman. Lou Pearlman huwa dak li krea l-NSYNC, Backstreet ah, Boys. U fi żmien tiegħi kien hemm band oħra li kien ikkreaw wara li kellu imma xi għajt magħhom għax mm. dak he was in a lawsuit with them and he was a big conman. Eh? Mm-hmm. Kienet ikkrea show jismu Big in America U daw għasfaj f'dan il-band kienu qed jitturjaw magħna, we used to do the shows together, per eżempju We'll Be On The Same hawn fuq l-istess skaletta u in the same line-up, fhimt? U huma kienu iżgħar u. Kien hemm din il-boy band, girl band, solo artist girl, but trid tidher mod partikolari ħafna, ħafna enfasi fuq id-dera, fimt, li kont inħossa ħafna, ġifiri jien hemmhekk niftakar il-competition kienet mhux kemm int tajjeb ġieli, kemm kemm għandek pereżempju mużika oriġinali jew kemm għandek band tajba miegħek jew inti kemm int tajba vokalment. Kif tidher? Vera? Mhm, kienet hekk, hija, niftakar hekk. U kif kont tħossok li tidher dak iż-żmien? Ovvjament għax kelli twenti xi ħaġa dejjem nara l-ħażin, hu. Ma kontx qed nidher bħalhom, ma kontx qed I wasn't selling that, jiena kont qed I was selling more like a punk rock kind of, you know, mhm. image. So it was all about, so huma il-glam pop. Mhm. You know, dak iż-żmien ta' mhm. xisimhom Ashley Simpson u uh, Jessica Simpson, sorry, Jessica Simpson was selling that. Mhm. Uh, you know, like this polished kind of uh, mhm. act. So you don't look back u taħseb tajt. Regret? Uh -huh. No, never. Le, le, jina għat I never regret because I always look forward, nħares il-qoddim u najt Jekk jiena, ħa, interessata f'dak it-tip ta' suċċess jew xi ħaġa internazzjonali, hija xi ħaġa li xorta tista' tiġi. F'età ikbar, issa qed naraw pereżempju revival ta' artisti mħabba series u hekk li jerġgħu jiġu lura fiċ-charts u s-song tkulina li ċċartjat pereżempju mas-snin ta'. You know? Ovvjament, ira inti kull fejn tmur kulħadd jagħrfek. Mm. Kif tħossok il-fatt li jisek, I mean, you are top celebrity għaw Malta. U għeja, ma, you know what I mean, ma naħsibx li għaw ħat li ma jafx minni ira l-osko. Kun emmin, ma mux xorta. Għeja, ma xatet jiex taħt il-blatta. Le, ġivi ma nħodix for granted. Imma kif, ehm, kif toħodha li speċi ta' ma Jiena li tkun il-grocer, għanta l-grocer jew eh. supermarket. Ma dak titkellem il-hormones. Eh. U le, ħanajdlek vera rari li ma jkollek tinkellem il-ħadd. Xina telli rita ġifiri vera nħoss li. Eh, vera, ma ah, il-kuntat. Il-kuntat umana li hija importanti ħafna. Ġifiri jek t-toqtonni Solitary confinement. Yo, give me the cold shoulder, ek. Vera, vera, joħroċ il-karattru tijaj, like I inħossni vera skomda meta xaħat ma jriċi kellimni, mhm. toqtonni dik mhm, il-ħagġa. Mhm. Imma li jina minn dejjem, minn dejjem ħabbejt il nkun man-nies u dejjem I'm always striking up conversation man-nies, so Għalija hija xi ħaġa, anzi nħossni xxurtjata li pereżempju nidħol xi mkien għand jien naf xi ħadd qed jitħaqli jew jkellimni. Ovvjament, għażalli jew meta xi ħadd pereżempju ikun naqra hater. Le, jien għam ok, bdiet imma pereżempju ġi li raġel jgħidli Sibdew tnejn ah, haters, jinduna u hekk, jina, ha, vera, ma ndunajx, ma ndunajx. Ta' parsi. Le, vera, ma Vera, għadkom xi nindunax. ngħid? U Jew ninduna u ngħid u hija. Aha. Forsi m'għandhomx grazzja miegħek. Aha. Mela kulħadd Le, trid le, ikollu le. grazzja miegħek. Definitivament. Jiena ftit għandi nies li per eżempju Kongress. ngħid Madonna Mhm. dil-persuna vera repulsiva. Like literally Eħe, toddon fuq subaj. noddhom fuq subajja għax f'kulħadd Nara xaġa sabiħa. Iva. U probabilment dawk il-ġiġnis repulsivi ġifiri, niltaqa maħħom xi darba u nispiċċa. Eh, you know? Not so bad. Ġifiri, dil-ħagġa tiġri probabilment minna ħata ħattijħor fuq u kol. Li jaħseb li jena tibta persuna, ekkum bat jiltaqa mija jgħajt. That's the aim of a Leo, to make everyone love her. Love her, vera. Naqra impossibli. U le, muxek. Imma, Iva, vera. Eh, minħa, em minħa jħobbok, em minħa jħobbok. Alla ħars kullħat jħobbok, għax id-dinja tkun boring un-bat. Alla ħars int tħobb kollox, jew tħobb il-kullħat, ximbat tiġi boring. Min hu l-boss id-dar? Int jew Sean? Sean. U kif għatta? Sean, le, Sean vera. Naqtak naqra ma. Le, jina nħu. Jina bħala li bil-Inglis jajdu we like wearing the trousers, aħna we're very. Le, għara, jina eh. nepjana, I'm a planner, ġifiri, I am

fil-karriera tiegħi ukoll għax għandu vision u he will go with that vision. Mhm, li importanti ħafna. Eħe, eħe, le, le, jigwidani, jigwidani b'mod. Qabel ma kellix dik il-gwida, fejn ma kellix persuna minn ta' ġewwa li sa tigwidani u tgħid l-isma' you know, għara naqra l-affarijiet tiegħek u għara hekk. So mhm. dik napprezza ħafna u għahe, le, u jisu l-boss. Jien ma dejqanix ta' xi ħadd ikollu hekk, I mean, mhux jiġifieri li għajtu Lewi, biss. ta. Iva, tajt mhux ħajajdlek tilbis dak id-dublet. Le, le, le, le, le, anzi vera nitqu fuq ċerti affarijiet għax eh, speċi ta' hekk. It takes the piss about these things. Imma le, hekk, I'm, I'm happy with him għax U, u, he steers, u I'm there, I'm like. Co-captain. But, but aha, yes. We're a, we're a good team, it's not, mux, mux jisu u biss. It-tnej fl-imkien, imma u naqar iktar forceful, u għandu karattru. Il-jina I'm a bit more lenient. Okay. I'm a bit, I'm a bit good. Okay. Fimt? Okay. Ma narax il-ħazin. As in mhux mhux pożittiva what I mean jew negattiva, ma narax il-ħażin ċertu f'ċertu affarijiet jew il-ħażen, hu iktar sharp, iktar switched on. Kif qed tgħidli jara żewġ min-nies u jgħidlek dawn aħseb they don't like you. Eh, eżatt, eżatt, eżatt. U eżatt, u jara eħe, u mill-ewwel hekk, you know, u jiena nara xark. Hemm eh, dal dal Da sajf. Mhm. Tajjeb, fil-fatt inti tfajt ritratt tiegħek Eħe. bil-bikini. U jien Bil-bikini jew bil-bikkini? bikini, ma bikkejt il-ħadd żgur. U naħseb il-comments fuq u bikkejt il-Ċiniż għax. Ah, anyway. U jiena batlek messaġġ personali kemm Aha. brava kemm minn sabiħa. Ah, thank U you. battulek għax Konna qegħdin nitkellmu għadtlek għadtlek għadtlek għandek Ara, ħafna nies ħarsu lejn mara bħalek, mhm. tajjeb, u ħafna nisa. Mhm. U jgħidu perfetta, perfetta, perfetta, pero ftit ikunu jafu mhm. li kullħat ikollu l-insecurities. Eh, eh, u jena fil-fatt saqsejtek għatlek ira, xinu ma l-insecurities jgħaj? U għaddi Semmejt li laqas il-bez bikini. Le, xini? Eħe, eħe, Le, mela, ejja namlu ħaġa ċara. Ħatmu perfett, mux hekk. Ħat, ħat, U anki minu jider fizikament perfett, il-ħsibijiet, mux kullħat, ħat ma mhm. jinduna li everybody has his demons. Le, le, mux hekk. Le, jina niftakar meta tkellimna qabel, eħe, kienet isa l-insikurità tiegħi li nikxef zaqqi sewwa beja għax għandi Kelli two C-sections allura għandi dik il-fold u għandi naqra dak il-stretch marks tal-baby ma which I'm very proud of, eh, ġifiri. U ħafna nis għandhom, ġifiri. U mux hekk, mux hekk. Forsi, ovvja, pero. Eżat. So, u jina I embrace them, għax najt mhm. minn ġoza, i minn ġoġis miħarġu ġiġ babies li għalija hija miraklu, part of miraklu. Imma le, mbatt, speċi taj qabel ma laqt forti għat li l-nifsi, mela jena dejjem neqret u najt, għax ma toġobni ġdaqqi, għax ma għandix patata, għax saqajja ek, u noqt neqret. I have to do something about it. U ddeċidejt li jiena fil-break tiegħi, f'dik is-siegħa break li għandi, naqbad u mmur il-gym. Sibt gym li għoġobni u sibt personal trainer li qalli isma' jiena nagħmilha nagħmlu dan il-vjaġġ miegħek, fhimt, dan il-vjaġġ ta' u jinkuraġġini mhux b'mod li għax tidher aħjar jew tidher isbaħ, għax għal moħħok u għal ħajtek u għal benefiċċju tiegħek importanti li inti tiġi hawn tliet darbiet jekk tista' erba'. Domanda kemm il-darba qabel ma tħall ta' training għax jiena tiġri. Ma jkollok xabtit. One ma jkollok xabtit, tu tħossok għajjena, three u f'xi dwejja, mhm. four I'm in a bad mood u m'għandix aptit. Tagħmel training u kif tħossok aħjar. Ħafna aħjar. Eħe, u dik il-ġurnata fej inti ma kontx rrid tmur u mort, tagħmilek il-kuraġġ biex terġa' tmur l-għada, pitada. Eħe, so dik vera importanti. Illi meta aħna nkunu qed inħossuna illi qed ner u naqra tajt Jien ħa niġġieled. Insejt ngħidlek fuq il-palk l-aħħar darba mat-tielet song niżlet l-pressjoni. Wow, eh, ġifieri kont qed inħossni disaster. Imma bdejt ngħid li l-nifsien jekk kan issa. Eh. Xej, u pajt għaddejja, pajt sejra, niprofa nixrob l-ilma. Dak il-ħin kelli għabtit pakket crisps. Dejt najt ħastra, imqarek, jġini naqra raqmiela. U dawn affarijiet li n-nis ma jindunawx bihom, għax inti, u inti, by nature inti you're a performer. Mhm. Għal inti meta kun performer isek ma trid tiddizappunta u koll. Le, mux mela, mela, mela, mela, mela. Jien niftakar darba biss kelli nikkanċella performance tiegħi, konċert tiegħi. Kelli, l-għanet kontajjena ħafna. ħafna u kelli problemi b'leħni u kombinazzjoni f'dik l-erja kien hemm ħafna trab, ħafna siġar li kont mbagħad skoprejt mm. allerġika għalihom u kelli nwaqqaf eh, wara xi erba' diski vera ħassejtni ħażin stra. Tipprova kemm jista' jkun eh, ma xi kultant. Kien hemm x'tagħmel, I couldn't. Ma beda ħiret xejn, leħen. Meta tħares il-qudiem, Mhm. Naf li issa dal-waqt għandek il-kunċert eh, ma' mhm. Stephen iva. Schwartz ehm, fl-aħħar ta' Settembru. U ma meta tħares il-qudiem? X'tara? Ehm, nixtieq nara iktar ferħ u iktar minn daw il-momenti li nqattajena Ehm, li huma verament sempliċi. Tara baby number 3? Le. Nixtieq ta' meta nara pereżempju xi baby. Meta nara xi baby biċċa l-allu ħajja. Jiena panika ta' jaqbad meta nara baby. Le, inħobbhom ħafna, inħobbhom ħafna ma kieku pereżempju mmur is-supermarket nixtri wieħed, fimt? Mhux ikun pregnant. Nine months. We skip that part. Eżatt. Le, le, baby. Hmm. Ifem, hija xi ħaġa li għaddit li minn min moħħi kemm il-darba, mhux mhux baby, stamma, per eżempju xi ħadd iktar avvanzat fl-età. Imma hija xi ħaġa naħseb illi again, the stars have to align for it. Tassu bil right time. Eżatt, the right time. Eżatt. Le, ma narax baby, imma. Eurovision? Jiena ma ngħidx le, għax jekk ngħid le, għara dik darba. Vera. So ma ngħidx le, ma ma ngħidx. You never know. You never know. Min jafbu. Mm. Forsi mhux pala kantanta, forsi pala jinnaf kompożitriċi, pala awtriċi, pala jinnaf ma nafx. Forsi jiġi għaw Malta u tkun il-prezentatriċi. Eh, Kiku tajjeb. Le, miex ħaġa li qed naħseb fuqha, so what's not in my, in my plan. Um, le, momenti hekk sempliċi u zbieħ mal-familja tiegħi, iktar momenti zbieħ fuq il-palk ukoll flimkien mal-band tiegħi. Din il-prestazzjoni li semmejt inti ta' Stephen Schwartz hija opportunità li hija li hija waħda stellari, I mean, fej qatt kont nobsor li ħanamel songs minn musicals. Gbar, palta poka konta. You know, so. Daw, dawn huma affarijiet, jiena nemmen ħafna għand law of attraction. U nemmen li inti temmen fiha wkoll. What you put out there is what will come back to you. Vera nemminha hekk, manifest and it will come back to you. It's a very positive, hija hija huwa mod pożittiv ħafna li tgħix il-ħajja tiegħek. Għax il-ħajja x'inhi? Il-ħajja hija rutina, le? Il-ħajja hija tqum filgħodu, Mhm. Sallitni? Jena, mbatt imbat tista tajt li l-ek nifsek, ah, ħanħu l-ewel kafe tal-ġurnata. Kem nizel tajjeb dal-kafe? You know, but, ah, ħanamel training, per eżempju. And, and, naħseb li għattajt inti u koll importanti that we look forward mhm. to the simple. Ija ta', aha. Aħ ngħidlek hemm ikun hemm min pereżempju tisma' dan il-post joqogħdu jifirħu mix-xejn dat-tnejn, you know, that's a negative mind frame. Meta fil-verità tista' tgħid, you know what, forsi vera għandhom raġun. Like ħa nqum għada. U minflok inqum bin-nervi ngħid. Ngħid grazzi. Qomt. Whatever you believe in, jiena grazzi mulej, tajtni ġurnat oħra, grazzi, whatever. Fiex temmen. You know, għandi ġurnat oħra. You know, tieħu l-kafè, tagħmel it-training, tmur ix-xogħol jekk inti qiegħed f'post tax-xogħol fejn int m'intix qiegħed għal qalbek. Ara kif tagħmel. Ara kif ħa tagħmel biex tbiddel dak ix-xogħol. Mhux faċli le, mhux qed ngħid li hija faċli għax hemm min forsi huwa trapped mhm. f'ċertu sitwazzjoni li ma jistax joħroġ minnha sewwa, ġifieri mhm. jiena nifimkom mhm. u ngħidilkom. Pero there's a way. out slowly. Yes, there's a way out. U forsi jekk inti mdejqa fuq xogħolok, forsi ta' barra xogħolok tista' tagħmlu iktar sabiħ għalik. Mela, grazzi l-univers, Grazzi li lira. Grazzi li lek tal-istedina tija. Tal-li ġejt għaddew, għadda, għadda l-ħin, asnaf kif. Time flies when you're having fun, Mel. Mela, qabel ma titlaqli. Aha. Għawek għandi. Eh, jien għalek ġi. Għalek ġi. Rajta, rajta jien mill-ewel. Mela għandek The Icon ta' jek oh, ta' Doras Banderas, um, ta' Antonio Banderas ta' jek paċat ta' ħazin. Grazzi lil Taxbix Perfumery. Grazzi. Għara hi, dan għal ġol bathroom jew il-kitchen. Lallu kemmu ħelu. Tajjeb, grazzi. Proset, I love it. Thank you. U, Għax nafu. Għax nafu kem tkun busy, and then mummy, dejjem ikun ħaqqa naqra treat. I love it. Thank you. Trattament grazzi lil Majoka. Grazzi ħafna. Tajb ma ġejċa xejn. Napprezza. Le, ma kun naf li ma konġ ġej għal xejn, ma fis-sens thank you, this is an add-on. Grazzi ħafna. Grazzi Ira u qabel nala nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi lil Morgan għal ħwejjeġ, Herba Jelison għal xari Il-Gabby għall-makeup u Luxonas għas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Pizza Hut, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta,